Şu wagta çenli wara näçe adam bilen sözüm sürtüşdi. Näçe kişi bilen sözüm sürtüşdi. Ýöne şolaň düýbüni gözle-de, düýbüni, hemmesiniň düýbüni gözle, ýekejesine-de zyýan eden zenan däl men. Ýekejesine-de zarar beren, bak, Şeýden gyzdy. Ýekejesi şunmança saçyny şeýdip tar gymyldanok hijisiniň. Ýoburlaryna jaň etdiripjeler. Oň bile sögüşeni başdan gürrüň beren. Oň bile sögüşdim. Başdaky duşmanym bilen oňa jaň etdirdi, bir tehdit etdirdi, muňa jaň etdirdi, bir tehdit etdirdi. Geç ol. Oňa o eýleki soňky bile gepleşýän, olam ýoburlaryna jaň edýär. O-da ärine jaň etdirýär, töweregindäkilerine ugražat etdirýär. Şu wagta çenli meň bilen sögüşen kim bar bolsa türkmenden bolsa, haýsyny alaý, gyzyny, erkegini tapawudy ýok. Allatagala seň bilip çagaň aldy, Allatagala seň bilip çagaň aldy, Allatagala seň tagam hudaýyňdan tapyp otyrsyň, tagam eýdip otyrsyň, tagam beýdip otyrsyň. Hawa. Inim inim aglap otyrsyň sen sen eýle Alla intägem seni çarpar Alla seni intägem az eder daže iň ägis iň soňky sögüşenim Eziza daže Ezizem şo sözi diýdi maňa sen diýdi Alla Taala oýnamana çagaňy alan däldir eýle beýle diýdi oglanlar gyzlar meňňe sürtüşen oglanlar gyzyňyzy durmuşa çykarmaly gyzlar ogluňyzy öýermeli gyzyňyzy durmuşa çykarmaly Durmuşa çykaraňyzda oň äri nähili çykjak, gyzyňyzy siltejekmi, urjakmy, o zatlar belli däl. Gyzyňyz urlan wagty, siltilen wagty siz diri-diri çagaňyza ýanjakmy, o-da belli däl. Oglan alýaňyz, aňyrdan gelen gelin siziň ojagyňyzy pytratjakmy, ojagyňyzy ojak etjekmi, onam bileňiz. Ýoguňyzdan bar edip, gerden-azabyňyz bilen bärde işleýäňiz. Diriňize kiçi wagty ýansaňyz, uly wagty ýanýaňyz, ulurak wagty hasam ulurak. Her çagaň ajy günem ba, süýji günem ba, gülýän wagtyňyzam ba, ýanýan wagtyňyzam ba, inim-inim aglaýan wagtyňyzam ba. Her hili döwür bar-a, her ýerden gelýä siz silkeleýä. Men nähilem bolsa meň silkelenýän ýerim, nokadym, oturýan ýerim belli.

Geleli. Dünýäden gork, gonjadan gork, şekerden gork, merjenden gork, şekeriň ärinden gork, merjeniň ärinden gork, gonjaň ärinden gork, onnoň eziz ezizden gork, ondan gork, mundan gork, şundan gork, Aýmelekden gork, soňky tutulyp giden gonjadan gork, ondan gork, mundan gork, äri pistolet bilen urup. Dur yok çagasy munda da hä Sedat Peke Sedat Pekeriň gelni aňyrka yok Ankaradaky dawa açyjam diyordy Çarşanba güni bekle diyip hawaly hawaly konuşdy ondan gork mundan gork any nirde any Çarşanba kyrk sany Çarşanba geçdi ondan gork mundan gork şundan gork opşi hemmäňize ýüzlenýän meň bile sögüşen kim ma bolsa dünýä saňa ýüzlenýän Şu badaça ekran kaýdym elif etdi, ekran kaýdym elif etdi, ekran kaýdym. Bolýa. Deňiziň gyrasyndan bir ýerde oturypsyňyz, bir oglan ekran kaýdyňy al. Odama men. Näçe ekran kaýdyň etdi, odama men. Hä? Men dokazat etdim, elif eken. Men saňa dünýä häzirem aýdýan. Konum atýan, gelýäňiz, men size bütin telefonumy orta goýýan. Haýsy telefonça gitseňizem şo telefonça söküp men telefonumy berjek size. Şu siziň ekran kaýdyňyzy paýlaşýan bolsam, geliň, eliňizden gelýän bolsa nämetse ediň, men sizden hiç ýeriňizden gorkamok. Şeker aýtýa, ärime deport etdirjek, garaş, intägem ärim ekran kaýdy alyp otyr. Ýok, ony edip otyr. Şu wagt hemme Nartäç diýseň owadan bilen meni sögüşdirdi. Nartäç. Owadan bilen ýaraşdyraýyn. Agzybir boluň-da haly dokaň. Bak. Agzybir boluň-da haly dokaň, keçe dokaň, nusga ediň, käse ýasaň, käsäň ýüzüne sandyk bezäň. Ediň. Ýöne menden uly ýaşdaky gelinler, ärli gelinler, Merjen aýtýa, men diýýä, maňa aglap jaň edýä diýýä. Merjen, farkyndaýsaň sen ýaýnymdan aýyrýadym, Merjen, ärlä sen, gidäý, öz deň-duşlarym bilen oturaýyn diýip. Men senden gaçýadym, Merjen. Farkyndamysyň? Meň, meň ýaýnyma ärler gelmesin diýýädim. Nartäç, ýadyňa düşýämi? Şeker, ýadyňa düşýämi? Ärler, meň ýaýnyma gelmäň diýýädim. Ýadyňyza düşýämi soň? Düşündirip bilýänmi? Men öz deň-duşlarym bilen oturasym bile. Meniň siz bilen, ärler bilen näme gürrüňim bar? Aýdyň. Hawa, jaň etýä. M, meň ärim-ä gije-gündiz maňa jaň edip goýanok, näme etsemkam, näme etsemkam diýip. Ene, Medine bile gürleşip otyryn, Zeýno bile gürleşip otyryn. Bak, Mediden, Medineden sora, Zeýnepden sora, ärli şolal. Men ärli zenanlara hiç haçan çat-paty jaň etýän zenan däl, onam aýdaýyn size. Aşany çyzaýyn. Müsäýtmisiň diýip ilki mesaž ýazýan. Ondan soň jaň edýän. Ondan soň özleri dönüş ýapýa. Öz aýal doganym Senem jaň edemok. Mesaj ýaýdan müsaýytmisiň? Araýa gilermisiň men dip mesaj çünki oň ýoldaşy bar ýoldaşly öýi bolan soň men çat baty jaňy edemok onam size aşany çyzaýyn onam ýene bir zat ýöne ine ondan ugražat etýaňa birdan hatda birje häzir sen baýram paşadan ýok etdiren häzir galyş hä soň esgaň eski söýgülisi şirin häzir men seni enişdäme deport etdirýän

Ýöne iki çagamyň mazanyny gül ekip, üstüne suwarmasaňyz, ýatyryp agzyňyza berer. Şuna meni deport etýäňiz-ä. Iki sany çagamyň mazaryna-da seredersiňiz yzymda. Şoňa gülünem çalşyp durarsyňyz, mazaryna-da seredersiňiz, suwuna-da seredersiňiz. Gül caşynam bir sepet gül alýan. Gülüne-de aýda bir gezek reňkini degişdirersiňiz. Türkmenistana gidenim bilenem ýene tik tok bara Türkmenistanda. Men Türkmenistanda etjegimi edibilýäne dogry dä. Meni Türkmenistana ugratmak näme? Bärde näme üstüňizde otyryn, astyňyzda otyryn, näme etýän size? Dünýä. Näme bolýa saňa? Men Ýunusdan öýünde oturýan, meni deport etdir. Etdireý dünýä, etdirde bir ynjal, aňyryňa bäş manat girýän bolsa. Etdirä. Etdir. Jennet Peker, Arza ýazjak diýdiň. Hany arzaň? Hany arzaň? Ankaraly. Merjen, Ärim eşitse öldürer çagama dil ýetýä diýýär. Men seň çagaňa dil ýetmedim. Meň ölüme dil ýeteňsoň, sen täk çagalaňdan görersiň diýdim. Inim-inim aglamaly günleň ýetip gelýär. Bu durmuş, çagalaňy durmuşa çykararsyň, öýerersiň. Bu durmuş durmuş seni inimledýä diýdim. Ol hemmämizem şonýal diňe sen dälä. Ärim meni ony öldürer. O näme diýdiň welin? Şeker. Ärim ekran kaýdyny alyp otyr ärime deport etdirjek. Şeker. Näme bolýa size? Haýsyňyzyňa bak eliňizi wyždanyňyza goýuň. Meň bile sögüşenok. Başga bir adamlar bilen sözüňiz azaşýa sögüşýaňyz. Şu sögüşen adamlaňyzyň ýaýynyna baryp. Daş etdiň-aý, daş-da diýdimmi? Ýok. Meň bilen sögüşiňizde me-meň tarapdan size erkege jaň bardymy? Erkekden Elif azar berýäňiz, eýtýäňiz, beýtýäňiz diýip men tarapdan jaň bardymy? Ýok. Diňe ýekeje özüm sögüşdim siz bilen. Hiç kime jaň etdirmedim, hiç kimi deport etdirjek diýip şantaž etmedim, hiç kimiň çagasyndan urmadym, ejesinden urmadym, Ezizi urdum, o Eziz bilen öz aramdaky mesele. Çünki Eziz hak etdi. Bütün gyzlaň reklamasyny edip Eziz hak etdi. Ýöne size aýtjak zadym. Ezizle soň biz düşüşdik. Ýöne gyzlar siz ullakan ýaşly. Näme Şeker üç aýlap meň gürrüňimi etdiň bir gezek sag otur çep otur dip göwnüňe degmedim. Nartäs bir Elif jelep meni owadan bilen aram bozdy. Bir gezek saňa şunmançak zyýan berdim. Gel seni owadandan ýaraşdyrjak Nartäç. Gel sizi ýaraşdyraýyn, agzybir haly dokaň üýşüp, keçe dokaň üýşüp. Näme üçin meni beýdýäňiz-eý? Hä? Biriňiziň arkaňyzdan sögşen ýaýynaňyza baryp daş etdiň diýip üýşüp size hüjüm eden ýerim bamy? Hü? Bamy aýdyň gyzlar gürläň. Gürläň-ä gyza. Elif ýubanuty diýýäňiz iň soňunda-da. Näme.